מסכת שקלים פרק ב' משנה ה זאגט די משנה מוסר שקלים איבעריגע געלט וואס א מענטש האט זיך אוועק געלייגט אויף צו נעמען פון דעם די מחצית השקל און ס'איז איבעריג געבליבן געלט חילין דאס איז חילין אזוי ווי מ'האט געהאט אין פריערדיגע משנות אז ווייל ער ווייסט די פרייז האט ער לכתחילה געטראכט אז די איבעריגע זאל נישט זיין חילין אבער מוסר אסירת סעיפו די איבעריגע געלט וואס א מענטש האט זיך אוועק געלייגט צו קויפן א אסירת סעיפו דאס הייסט א נארמאלע

אדער מוסר קני זבים, קני זבות, די איבריגע וואס א זב אדער א זבו דארפן ברענגען א קן דאס הייסט צוויי פייגעלעך און זיי האבן זיך אוועקגעלייגט געלט און עס איז איבערגעבליבן געלט אדער קני יולדות א פרוי וואס האט געבוירן א קינד דארף ברענגען א קן און זי האט זיך אוועקגעלייגט געלט עס איז איבערגעבליבן אדער וחטאות והאשמות א מענטש האט געדארפט קויפן א חטאת אדער אשם און ס'איז איבערגעבליבן געלט, דאס מוסר אריין אין נדבה, די איבריגע א נדבה, אזוי ווי מ'האט געהאט אויבן, אז ווייל דער מענטש ווייסט נישט וויפיל ס'גייט קאסטן, איז די איבריגע א נדבה, דאס הייסט מ'דארף עס ברענג אריינלייגן אין די פישקע, וואס פון דארטן קויפט מען געלט, קויפט מען קרבן עולות ווען די מזבח איז ליידיג. זה הכלל, דאס איז די כלל, כל שיבא לשם חטא אויף לשם אשמה, אלעמאל וואס מ'ברענגט א. א קרבן פאר א חטאת אדער פאר א אשמור פאר א רשם איז מסור א נדבה, אויב מ'האט זיך אוועקגעלייגט געלט איז די איבעריגע געלט גייט אין די נדבה, און בעטעניו ברענגט אז ס'דא יהוידע הכהן האט געהאט א דרש פון א פסוק וואס מען דארף האט עס ארויסגעלערנט צו די משנה מוסר עולה לעולה א מענטש האט זיך אוועקגעלייגט געלט צו קויפן א קרבן עולה איז דארף ער מיט די איבעריגע געלט אויך קויפן א קרבן עולה. מוסר מנחה, למנחה, מוסר שלמים, לשלמים, מוסר פסח, איז אויך לשלמים, איבריגע געלט פון א פסח, איז לשלמים, און די אמת איז אז אויף פסח אליין, א קרבן פסח אליין איז דא געוויסע אופנים, וואס אויב ס'בלייבט איבער און מ'האט נישט וואס צו טוהן דעם נאך פסח, שעכט מען אים פאר קרבן שלמים. זאגט די משנה ווייטער, מוסר הנזירים, געלט וואס מ'האט צוזאמגענומען, א נזיר דארף דיך ברענגען דריי קרבנות, א עולה, חטאת, מיט שלמים. אויב איז ער טמא געווארן דארף ער ברענגען א עולה חטאת מיט א אשה, על כל פנים איז עס אסאך קרבנות, עס פלעגט מען צוזאם נעמען געלט אז די נזיר זאל קענען צאלן זיינע קרבנות, אויב עס איז איבערגעבליבן געלט וואס מען האט צוזאם גענומען פאר נזירים איז לנזירים זאל מען עס אוועק לייגן פאר אנדערע נזירים, אבער אויב מוסר הנזיר מען האט צוזאם גענומען געלט פאר א געוויסע נזיר אדער נזיר האט זיך געהאט אוועק געלייגט געלט פאר זיך איז לנדבה די איבעריגע געלט זאל גיין לנדבה, אזוי ווי מען האט פריער געהאט איינע פון די קרבנות איז דאך א חטאת. איז אלעמאל די איבעריגע פון א קרבן חצות גייט לנדבה, אזוי ווי מען האט פריער געזען אז מען דארף עס קויפן א קרבן עולה לייגן אויפן מזבח ווען די מזבח איז ליידיג, און די זעלבע זאך מוסר א ניען, מען האט צוזאמענגענומען געלט פאר צדקה פאר ארעמע לייט, איז לה ניען, ס'איז געבליבן געלט זיי דארפן עס שוין נישט, זיי האבן עס געגעבן פאר אנדערע ארעמע לייט, מוסר עני, מען האט צוזאמענגענומען געלט פאר איין עני און ער דארף עס נישט האבן, ס'איז איבעריג, לעושר עני זאל עס גיין פאר אים, ווייל מען האט עס געגעבן פאר אים. מוסר שבויים, מען האט צוזאמענגענומען געלט צו אויסלייזן מענטשן וואס זענען געפאנגען געווארן, און ס'איז, מ'דארף נישט אזויפיל. און א שווים זאל מען עס געבן פאר אנדערע מאל וואס מ'פאנגט. אבער מוסר השבים האט צוזאמגענומען געלט פאר עפעס א געוויסע מענטש וואס מ'האט אים געפאנגען, לאות השבי געהערט די געלט פאר דעם מענטש. די זעלבע זאך, מוסר המתים האט צוזאמגענומען געלט צו קענען באגראבן טויטע מענטשן, א מענטש וואס איז נפטר געווארן און מ'דארף נישט דא ווער עס זאל צאלן, איז.

ר' מאיר אוימאן, ניין, מוסר אמת ווי א מנחת שיעור וועליו, איבעריגע געלט וואס מ'האט צוזאמגענומען נאך צו באגראבן א טויטע מענטש, ווייס איך נישט וואס צו טון, איך ווייס נישט צי דער מענטש איז מסכים אז מ'זאל עס געבן פאר זיינע קינדער אדער נישט, זאל מען עס אוועקלייגן עד שיבוא אליהו. ר' נתן אוימאן, מוסר אמת, בונן לנפש על קברו, א מענטש איז נישט, דער נפטר איז נישט מסכים, ער איז נישט מוחל זיין כבוד אויב מ'וועט עס געבן פאר זיינע יורשים, דארף מען, וואס זאל מען טון, מ'קען עס אים נישט געבן, זאל מען בויען א מצבה אויף זיין קבר מיט דער געלט, ווייל מען מוז אריינלייגן די געלט דא, עס איז נישטא קיין אנדערע ברירה, און ביי צענירער זאגט די הלכה אזוי ביי תנא קמא אז מען זאל עס געבן פאר זיינע יורשים, זאגט ביי צענירער נאך צוויי נקודות, ערשטנס אויב מען האט צוזאמגענומען געלט, מען האט געמיינט אז מען דארף געלט, און למעשה האט מען געזען מען דארף דא בכלל נישט קיין געלט, דעמאלטס דארף מען עס צוריק געבן פאר די מענטשן, דאס הייסט אבער נישט אז מען זאל עס געבן פאר די יורשים, ווייל מען האט נאר ווען מען האט געוויסט אז מען דארף געלט, מען האט טאקע געדארפט, עס איז איבערגעבליבן, געבט מען פאר די יורשים, אבער אויב מען האט געמיינט אז מען דארף נישט, איז געבט מען עס צוריק. נאך הלכה ברענגט ער פון ירושלמי און פון די גמרא, אז אויב ס'איז דא זיבן מענטשן וואס די גאנצע שטאט האט זיי אויסגעוועלט שבעה טבעי העיר, אדער ס'איז דא חבר עיר, דאס איז חשוב'ע מענטשן פון שטאט וואס אלע זענען מסכים על דעתם און זיי זענען באלעבאס אויף אלע זאכן פון די צבא, און זיי זאגן אז מ'זאל עס נוצן אויף עפעס אנדערש, קען מען זיי פאלגן, וואס זיי זאגן מ'זאל טון מיט די געלט איז וויכטיג, ווייל אלע מענטשן פארלאזן זיך אויף זיי, און ביי תניאור זאגט אזוי טוט מען הלכה למעשה.